Okay, uh, tuzan ah hin uh, atu zong CCM nih uh, an zohtu hna nan dihlak nan kut kan tlaih hna. Eh, tuzan biaruah kan tim dingmi he uh, Indiana Chin Community nih cun uh, voikhat zong uh, bia an kuat i uh, mina van duh lian si. Eh, uh, amah nih te hika zona keimah uh, kan bin chu boi thang ase cun van duh lian biaruah ning kan tim cun hika lei ah hin uh, Helen Chime he CCN ah caan saupi a ṭuan vemi si. Atu cu kan van sawm khawh cang i Highland zong tipil ca kan talpi lengmang la ti zong kha ka van chimchih duh i a hmasa bik ah teh Van Du Lian nangmah na background te kha na nu le na pa hodah an si, Laitlang na khua atu khoika dah na um, khoika dah siang na kai timi te kha kan chim la. Mah khan hika zawn ah Highland nih bia kha a ruah la. Thank you.
Ok, a hramthok ah mah bantuk in CCN zong nih interview nak caan na ram pek caan an cungah tampi la lawm te kam an chim sa ka tu. Keimah ka min he Van Du Lian se, ka khua he ka bong se, ka pa min he Kio Zathang se, ka nu min he Kua Chin Sung se. Unau cho ka pali kan se ke he upu chen ka se. Tu ka um nak he Indianapolis se.
Seh kan i lawm tuk. Uh, question pakhatnak ah kaa colh ko ning law. Um, a pakhatnak ah soccer pumpaluk, pumpaluk na rak i celh hran thawk ning cang zeitin na si? Na kan chim kho hnga ma? Okay.
Burungchil ka rak thawknak he kan ngakchia te ka cun hawi le kum he khin nuamnak in rak chui maw hawi kum pawl kan rak chui khin rak si. Natein biatak te ka rak thawknak cu atu middle school ka rak kai lio hin biatak te in ka rak thawk.
Mi nuam tuk. A pahnihnak ah Alicante FC Academy ah college kai ding in zeitindah pehtlaihnak na rak i thawk ning a si na kan fianh kho hnga ma?
Alakante City FC academy ahhin kaa thawknak hi zeitindah a si ticun atu website ahkhin Huddle an ti. Mah Huddle ahkhin atu siangkainak bawm ka chuihnak pawl khi video khi ka rak chiah. Mah ka rak chiahmi kha Alakante City FC lei rianṭuantu agent kan ti ko le cu maw. Mah nih khan an rak hmuh. An rak hmuh i mah ahkhin contract an rak kan tuah. Mah hnukhan ah thil za a ra kho ding cacang.
Se kan i lawm tuk. Um, hmailei ahhin tah question pathum na hmailei ahhin tah soccer pumpuluk live hi ma na si thiam ko lai lo ma? Zeitindah soccer pumpuluk sinak ding caah tha um, an in pek biktu a si? Um, Thil experience maw? Aw seh seh. Uh, hmailei tiang zong hin sau ko lai khi cu uh, kaa thingnang ding a si ko. Uh, kaa timmi zong cu a si. Zeicun uh, ka nak chia te khin uh, ka duhmi sila ka rak cawmi si khin uh, tu tiang zong hin um, hmailei keimah na ka phan khawh awk tiang cu phan cu kaa zuam le uh, kaa thingnang ko. Na lawm tuk. Bawi zeidah hal ding na ngeih nu ma? Uh, kan lawm. Halen kan lawm. Keimah nih hal ve kan duhmi cu mei ahhin kannih Chin community kannih Laimi cu na hei theih ko la cu maw? Tahchunhnak ah sianginn na kaimi na si, sianginn na kai pah in tahchunhnak ah hi bantuk bawm chuih te hna teh pumpululh chuih te hna he pawcawmnak ah hin nangmah pumpak an maw pawcawmnak an hmang kho la maw mah cun na nu le na pa nih teh ṭha tein an lungthin bia an awnh mi na si maw mah cun nangmah hrimhrim kha tu hrimhrim te ah hin siang zong cu fu ṭhan na kai sakar zong khan khalak ah khan na vei tal va si kaw mah hin zei kan ti la Mah khan na siangkahnak ding caah financial le an bawmtu a si maw timi te kha rak kan chim ko la. Atu
ka chuihnak le atu Alkan FC Academy ka chuihnak he phundang pahnih si. Sianglei ka chuihnak cun sianglei school le sianglei ka cun financial assistant te kha cun scholarship kan nganmi he kan bawmmi si. Hmailei tiang hin pawcawmnak in Bawlung he ka va hmai kho te hna ma ti ahcun aa keimah nih cun aa a donghnak thil zeidah va cang ti ti ka cu ka thei lo ah ka cu Pathian nawl a si ko lai ah aa keimah ka ti kho tuk la aa ka tuah kho tuk ka kaa zuam ve um zei pawl le seh um gym tuahnak seh tu practice zong seh keimah tuah kho le cang kaa zuam um mah thil ka tuah zong hin um kan nu ka pa zong he a ṭha tein ka chim hna i um hmailei tiang kaa tinning tu zong he ṭha tein ka chim hna Speng zong ka rak kalnak ding kong he konglam zong ṭha deuh ka rak chim hna i mah zong nih thazaang tampi a kan pek, thlacam zong a kan bawm i mah tiang hi ka phan ni sa. Ṭha tuk, ṭha tuk. Cun na nu le na pa nih na nu le na pa nih tahchunhnak ah atu na siangkaunak ah khat le atu na chim bantukin bawlung club va sinak hi Spain ram ah va si cu maw Spain khi pintit nan ti rua dah ka ti. Pintit ram ah va si, makharam ah va si tikah Indianapolis ah sianginn ka i khika khin lentin a beicannak a si. Kha bantuk te pawl ah khan na nu le pa nih ramdang va chuah ding kha hal ko. Hei ti bantuk na si sila a thlauh hnan a thlauh maw? Ma cun fanchun zei bantuk support dah na pek?
Mah bantuk ramdang lei Spain lei va kan nan burung chi kha cu keimah duhmi si ti khin an thei thiam ngai ve ko. Ziah ti cun Hmailei tiang nih khan zeidah ka va phan lai ti zong khan mah kong cun theih an ka ve maw keimah nih khan kaa timhtuan ning kha an zoh ve. Um, thazaang ca kan pek ai hma an tum lai ko cun. Um, okay, a tha along. Maite, um, ma club bolong na va chuinak ah khan uh, zeitluk in dah club chungin na va luh hla na hen timtuanak na rak nei lema na prepare uh, preparing na rak ngai hnuah keman duk asin keman duk level tiang kan va phan timi te kha chim ak that ran chim to la
Mah club ka rak kal hlan ahhin atu July twenty-one ah ka rak kal cang. Mah hlan ahkhan mah vialte hlan atu December ah kan rak thei cang ka rak kal ding kha. December kan rak thei cang ee. Mah ka rak thei hnu khan ṭha tein cin nak he ka rak tuah. Plane zong he ka rak suai atu. zeitindah ka tuahning sila timi kha rak sui cang. Kanmah le kan siangkai sipa te kan ca le zong kha khi a biapi ṭhan. Mah hnu khan tu May thla kan siang kan rak har. Mah May thla tiangin July thla tiang kha a ṭha ding kan cinnak caan cu ka thawk. Tu zeika hna khin gym ka kal. Cun zan lei khi tu pawl he kan bum kan si. Mah ti khin preparations ka rak tuahning sa.
Okay, an lawm tuk. Helen, uh, nangmah nih van peh ve cang na. Um, keimah nih question uh, pakhat hal kan duh rimi cu uh, US ram chung selo in um, Europe ram lei ah maw na kalnak a ruang hita uh, anmah ne maw anin auh mi se maw Hrang, zeitin lai in khin dah na kalmi khan kan thianh kho hnga ma? Aw, atu amah nih khan um, a kan au kan ti ko lo cu. Ya ti cun an agent te pawl nih khan contact khan rak kan tuah i Spain lei he ral na lung chuak maw ti khan rak kan tuah. Mah nu khan uh, ṭha te ke zong nih khan kan min zoh ve, research hna zong ṭha te kan van tuah i zeitindah thil sining amah club thil sining te zong kha kan van zoh i mah nu khan uh, ṭha te kaa fiang ṭhan. Um, Spangle ka rak thawng hmasa. Mi nuam tuk. An panganak ah hi academy ah zeizahdah na kai lai i mah dih in cun zeibantuk professional soccer maw soccer maw dangdang sinak ding ah zeibantuk lam dah naa timhmi a si na kan chim kho lengmang? Chim kho seh. Mah academy hi tu Pathian a damte ah a ka chiah sen tu summer ah hin kal ṭhan ding ka si. Mah khan kum zeizat dah va um le tampi kan um lo. Mah kha kan chuih le kan chuih tikah khan a danglei coach te pawl sau le scout te pawl kha kan zoh le mah kan chuih le thlakhat zong khawh a kan thi masang dong mi nu maw au kho zong ka si.

Sicun hmailei ah khin ruahchannak he va ngei law Spain ah khin tah um ve naa tim ma? Hi bantuk in maw na tlam a tlin le soccer lei in ke lahkhah tiang pek khawhnak ding in khin change ve ke va ngei law Spain khin tah um naa tim ma?
Mah khuahring hi a ṭha ngai. Mah tiang khin dirhmun cu ka va phan cun Pathian a ka daw ciammam tuk tiang dirhmun ka va phan cun Spain ah cun um ding cun kaa tim ko.
Kan i hnar tuk la cu ta. Bawi nangmah na ngei ma dang na ti ma? So hika zong Indiana sianginn a kainak ah khan zei bantuk major dah an kai atu sianginn na dih deng ma timi ti kha theih awk a that ahcun maw cucun cucu ziah nai tinh ning maw soccer lei ah academy zong na pha cang ka khin professional bakbak an pro lolo khin vai chal ding khin na duh lo ma ma khin vai chal ding in hika ai sianginn nai ngol len maw zei sa ti cun min thang thang pawl zong na hmu kan hala sianginn ngol ngol le hai chimmi mi siang kai ma kha kan forh si lo khan career caah bolung man a thim dak dak la atu siang na kai mi da timi te kha ra kan chim tua
o sem ma kan mi pi tam pi zong na kan te ve ko hoi kom po zong khen a chapo man zong kha kan ti chan chom ve a ten a thia simi chatu he a ka siang kai nak Ahhin ka kum dongnak sa. Atu kum hin hmai kum May thla ka cang ka graduation date ka cang. Mah ti khin siang di tak lo ka cang kal zong ke zong ka lungṭha lo. Ka nu le ka pa zong nih khe ka chim hna ti khin an lungṭha ve lo siang ca. Ti lawlaw ta in kan kal khe an hna thla ve. Mah ti khin kei zong ti khin ka ruat ve. Ka nu le ka pa zong ti khin ruat ve ti khin zapi te lung ruat ve khin ti khin thil ka tim ning sa. Atu siangkaanak he aa Bethel University a si i aa ka major he aa Sports Management a si.
Macun aa thim. Macun theng naa thimmi zei zei zei ruangmi khat ah mah theng naa thim? Tahchunhnak ah bawlung na chuih i mah major na thimmi kha a si. A mak ngai. Sport Sports Management kaa thimmi he aa hmailei A ruang cu zei ah dah cun hmailei bawi na si maw ka va si lo tikah khin coaching lei ma silole club pakhat khin dir ka duh ve. Mah ti khin club hna ka va dir ti khin kan Chin community caah bawmtu si ding ca khin kan nau le pawl hmailei mah bantuk tiang le vaw tiang phan a duhmi ca khin thil pakhat bawmnak si ca khin ser ka duh vemi a si. Seh, okay. Mah kha coaching na van ti tikah khan nangmah nih Indian ah na umnak ah hin, na nau le hei ti zong nan khua hei ti zong maw, a dangdang zong khika lei ah ummi tahchunhnak ah Seaway of India na soccer team hei ti bantuk pawl hna kha coaching na tuah hna maw? a chimh na chim hna maw hi timi te kha mah cun na nau le caah hi ti ko sih atu mm. chu a thok kam ta high school a chuih lio mi ma cun high school zongah varsity a pha cang mi si se college zongah khan a chuih mi hi ti bantuk pawl maw ka pawl si na ca chin duh mi rak an chim to lo
Kei he coaching lei in cun ka coach bal mi cu atu SCSA club ah khin ka rak coach bal. Mah tu ah khin coaching khi ka rak ṭuan. Atu CYO lei le mamtuk lei deuh cun khi caan khi ka pek kho dawh lio ka pek kho lo ka ti la cu. Atu khua ka rak tlung tik hin mah ruang khin caan khi ka rak pek kho deuh lo.
Okay. Cun Vaiteh tahchunhnak ah siang na kalnak hmunhma ah khin ca khi biatak te zoh hau la cu maw. Ca khi biatak te zoh hau la ma cun bawlung chuih zong cu academy tiang na si cang. Ramdang bak ah khin na va chuih va si kaw ramdang club bak na va si kaw ne. Caan khi zeitindah manage na tuah ning kha na hawi le zong rak in share tuah.
Kei kha ka van ṭha ngainak cu ka rak kalnak kha summers ti khan siang kan rak khar lio te khan rak si ve. Siang kan khar lio te rak si tikhan ca te pawl le zei pawl le siang kainak le pawl kha cun bawiba nak kha cun rak um lo.

Nan nei hlah siseh. Ca nan nei ko tiah cun ca ka ṭi hmasa u law um, thil dang nan tuahmi kha nan thin dam deuh lo ti ka si ko. Mm. Okay, okay. Uh, Helen,
Um, keimah nih pakhat ka ngeihmi cu Spain na kanak ah hin ta uh, zultu maw bawmtu siasiam mah te maw dangdang maw misalo ah na family nih an in zulma nangmah te khin dah na kal ko e macun mah na kalnak ah khan experience na tonmi tampi le cu maw harnak na tonmi tampi le nuamhnak lawng na tonmi tampi le mah khat ah um, na experience kha na kan chim kho hnga na kan share kho hnga ma? Na si.
Uh, Spain ka kal hin uh, ke malong ka kal. Spain ka va kal tik hin harnak ka va tawn ti zong khi tampi ngai ve nuamnak zong khi ka tang ngai ve. Ziadacun Spain ram ka va phan tik hin an holh zong kan thiam lo cu maw mah tik hin zei le zei an chim zong kan theih lo. Mah khin an nundan an nunphun maw mah zong kha a dang ngai. Laimi US an nunphun kha a dang ngai ve mah umdan te kha. Mah le kan harnak cio cu a si. Cun khi ka innchungkhar le siseh ka hawi le kum pawl khin lamhla kan um tikhin i tongkho le hmuhphul nak caan khi tam tikhin mah kan harnak pakhat a si. Nuamnak lei ka cun amma an khawchir khi ka va theih ka va theih lio tikhin khi ṭha ngai in khuhchir khi thil an tuah dan ti kha phundang ngai. Mah ti khin mah matung hna experience nga mi khin kei caah bawmnak tampi ka chap ve mi kha nuamnak cu si.
Oi. Okay, a ṭha Helen, thank you. Okay, hal ṭhan kan duh mi cu keimah le in Atu atu hi maw na kum na kha kum zeizat dah na si timi te kha chim awk a ṭhat ahcun kan chim la. Zeicah ticun na kum lei kan biahal te kan duh caah kan
ka kum he tu he kum kul ka sa. Okay, alom. Kum kul na si le kum kul cun kum kul le kum khat kum hnih kum thum khi khi a rang tuk kal khi a rang tuk i kum vui ah cun na graduate la va si kaw sianginn nan ti di hin cun full time zai kan tila sianginn kai lo khan mo atu zong cun full time cun na si ko cun na te khan full time bak khi ka spring ram ah vu um i Zeitluk tiang khi dah bawlung va chuih ning ah fawinak cun chungkhar loin uh, nu le pa loin kan ti la cu mah te lawng club uh, zei kan ti la uh, camp ah ti bantuk mo ummi bantuk chuih bawlung uh, va chuih ding practice va tuah ding camp ah um ding ti man kha na tem tuah ning asi
um am Keimah na ka ti kho tuk cu kaa va zuam le eh zeidah va lawh te hna kha cu eh ka chim kho lo eh. Caan saupi cu va um cu kaa tim ko mah khin atu kum khat deng mah va um kaa tim le mah khin a sang deuhmi level cu ka va phan phan ti hna maw ti kha cu fiang rih lo eh. Mah khin kaa va zuam le eh professional tiang cu va phan kaa tim le caan saupi cu va um cu kaa tim.
Chim duhmi cu atu atu nangmah na level cu kanmah Chinmi ti ko seh, Kawlmi chung zong ti ko seh professional level khe na si cang. Asinain khika Spain ram te hnu nan va chuih taktak tikah a thiamthiam ti he club ngan pipi he nan va chuih tikah khan cun professional ka si rih lo timi khe na va ngei men la. Asinain kei cu ka no tuk rih timi zong khe na va ngei ṭhan ti zong ka zum. Khika lei Europe ram lei hi dah ko si le te khika lei ah khika te bonung nan va chuih tikah ah khin a ho a ho a ho zei bantuk level a sin khi dah na hngarmi hna le phan ding ti na duhmi si?
Mong tuk an thar mi le mong tuk ca atu a san cem mi a chuimi tiang ca an har kan si ko kana bia atu Kan zohtin ahcun aa nuam tuk. Barcelona hna zong maw Real Madrid te hna pawl a um tuk. Habachi khung i pawl kanmah thi zong si men nung khawh men le kanmah nakin a chiat ding kan va chuih men tampi cu mah he aa amah bu tuk har ko hna. Har ti cun maw
Ok, cucun anmah pawl a chuihmi khin a va zoh lengmang hna la va si kaw. Ka oh, ṭih ding ah, Chin duhmi cu chuihṭi ding ah khin mm, anmah nak zong ka thiam deuh kho ko, an sinah ka chuih kho ko la timi ruahnak thinlung khin a ngei ma? Tinak cu ka ngei lo. Zeticun a thiam dawmi he kan si cun kanmah zong khi kan i chawnh ve cu maw. Mah ti khin chi zan mah he cun chi ding cu tinak cu a um lo. Experience nganak tu ding he cun kan ruahnak a ngei. Okay.
Cun bawlung chuih te hna cu lentecelh bak a si tik ah khin maw gym chung zong ah khin caan zeitluk dah na hman. Mah cun bawlung chuihnak ding hna hin kan nih Laimi nih kan ruahnak ah khin Mangṭhi thiammi cu an thiam bak hau ko ti khi a si. Asinain tlik te hlah, zeidah a biapi bik timi kha kan chim ko tuah law tahchun aa tlik maw hei ti bantuk pakhat khat maw? Bawlung cheu cun biapi mi cu tam ngai maw? Thazaang zong biapi, ran zong biapi, biapi mi tam ngai. Naitein khin pen, oh, pen ka ruah ning cu cun atu Marang hol cun chim i understanding the game a timi khi ka zapi bik in ka ruah. Cuticun bung a chuih don le a sining a kalning kan thei sun zeitluk a thimthiammi na chuih zong hin mah tluk na si ko lai silo le mah nak zong hi na va thiam deuh khan ruahnak ka ngei ko. Bawlung na va chuih tikah khan hmun tampi an chuih cang la cu maw e a cheu kha cu stadium tha tha khan nei la a cheu kha cu okay za kan ti la a ri man kha a hman hu ha la mi va sala e mah man tuk na va chuih tikah stadium tha tha na va chuih tikah na va tlik tikah khen feeling ke phun dang da um mo ma chun a har te nei har mo zeitin da na feeling si
Stadium a ṭhami maw tu fans siseh hram zong kha ṭhami kan si lo cun kanmah zong khi professional bantuk ruahnak le khi kan lungput zong khi a ṭhawng deuh. Si duhnak zong kan ngei deuh. Nain kanmah bia kanmah tluk a ṭha lomi hram zong kanmah tluk ṭha lo. A zotu zong mah tluk an tlawng cang. Kan thazaang dir a caan cun ve. Okay, atu te nanmah nan club ah khan te nan club ah khan zei zei ne ah dah bun na chuih e um vai nanmah nan team he nan club team he a tam tampi cun an hei an hei sala e mah ah hin uh zei kan tela uh nangmah bantuk in ramdang in friend uh club ah bulung va chuih mi he ka zei za strong dan an si nga nang man na ruah khot an na thai khot to ka
Tu kan club ahhin kei position ka chuihnak hi midfield si. Tu kan Laimi ah atu mam tuk in ka theihmi phain ve mi ahcun ka hawipa si ve mi Aba lawng he amah he ka theihmi pakhat si ve. Mah lawng a si ko.
Asicun na atu nan chuih nan ma nan club ahcun ma na hawipa cu a si ve or ka dang club ma a si? Annih he kaa dang a khalh seh, a khalh hna dang. Cun nangmah lawng bak ah kanmah chin mi Laimi na si tinak sal a si te.
Oh, si si. Okay, okay, si si. All right, um, Helen, hello, na ngai na ngai mi khal ve lo. Um, kan donghnak lei asala salo cu ka thai lo na in khan keimah nih khal ding kan ngai mi pakhat cu um kumkul ni si i a hmailei i tuu kan nau le maw a ṭhangtharmi pawl kan nau le caah hin tah mino kan mino sinah hin maw cuti khin dah nangmah experience khi na share khawhmi hna khi na share khawh dingmi khi na kan chim kho hnga ma cun Mah soccer an chuihnak le an tonmi cio experience dangdang zong kha zeitikhin dah a ṭha le zeitikhin dah tuah ve hna seh ti khi dah share na duh vemi hna a si na kan chim kho hnga ma?
Seh atu mah question hi ṭha ngai hmailei tiang ah hin mam tuk maw kan nak le pawl zong si awk a si lo lai ka hawikom pawl zong seh mam tuk tiang in phan duhmi hi nan si sual sun. Kan thei cio bantukin thiamnak cu a biapi mi cu caah a va si ko. Natein kan thiamnak deuh kan biapi deuhmi cu tu zuamnak a si. Zeithil buah kan i zuam, dong lonak kan neih cu a va tling ding a si. Cun thil pakhat a biapi ngai ti ka ruatmi cu kan Laimin hin thei a herh ko ti ka ruahmi cu mah bantuk le tiang va phan duh he cun tu marketing in teh maw ramdang siseh ramdang pawl hmai khin tinda kan si ve tinak langter nak he an biapi ngai mah bantuk tiah khin langter khawhnak cu na sianginn na chuinak set club na chuinak video te pawl kha highlight ke tua law youtube te hna zong khin post haro te hna zong khin post ke thanak tampi chuak nak khan an sim tu
Pakhat te a sin kalma an in te.
Atu ah cun sin ko ka seh la.
Nelawm tuk. Ka bawi. Ok, Helen nih khan ani nungak se vel an hel ngam hua rua lo. Nak Indiana lo an khat cha khan a sin kal a sin kal cu ka thei ve lo le. Ok, ah nungak na ngei cang maw atu lio ah maw ma cun ka ngei lo na hei ti le mah cun nungak ah hin ah nangmah tlangval in in zei bantuk ah ke zei kan tila ah idea zei bantuk um, nu pung chan khada na uar na na, na uar phun a si ma cun ah nungak na ngeih lo lawngah khen nangmah ne na tit mi khu um la bas ko nupi he ma tu krong an ka thi la ti mi khe na tit mi um mi khar kan chim kho tua Aw, atu nai te kha helnak ka hal lio na van theih sawh rua single ka si lo te kha van ti. Sau te kha ani ngai e. Aw, ka si lo.
ka chimmi kha zeitik ah dah nupi dah nupi na ngeih la timi kha maw nupi ṭhit timi khi kum cizit ah ka ṭhi te la ka ngei te la timi khi um ve cu maw nu zong nih khin cutik ah va ka ngei la timi khi an tat ngatmi khi um ve nang tah na kha um maw?
Mah le kicun kei ca Hmailei deuh khin cu stay ko lai. Tuchan ah nai deuh rih lo. Okay. Na caan caan a rim te cun hmailei deuh stay ko lai. Okay, okay.
Siseh. E, uh, siang dong na ka e bolung dong na chui e, na nu le na pa he ka dangdang lain ma, na bam kho mi hna am ma, cu cu long salawin. A foi na cen, kan ma chin community ja hi tako, usi la te, ma ban tu caan zeitluk inda, okay, contribute na tua.
Thil cu kan nu le pa hna kha bawm khawhmi hna cu Mirang holh an thiam lo tik hin Mirang holh hi a thei a si ko. Mah bantuk lei deuh kha a si. Thil dang lei deuh kha a si. Mah bantuk theng kha kan bawm khawhmi hna kha cun siangkai lomi kan si tikah cun no in a tein holh let le an tuk an hermi tein hla va thla va don tein kha bawmh lio le cun a si ko.

kan Laimi te kan Laimi kan Chin Chin kanmah Chin miphun nih kan tuah tawnmi atu nai kan chim bang khan CYO te hna CYO tournament te hna asiloah Khrihfabu lei in lawng siseh club pakhat pakhat zong in ball van chuih dawhnak khan na va zoh tawn ve la va si kaw mah khi hna uh, bun ngan sui nak sin ah khen nang ma ne uh, za kan tula uh, ruan ak cheu an tula ma ya advice pek na du mi na zai de se uh, vice pek ka dum na zu te chen uh, am tuk uh, kan lai mi mo am tuk uh, hoi kum na sa uh, ke na zong pe de zong chimi om nak che de zong chimi na to ken an chimi ka zo to ken uh, an thiam to ko thiam tuk. Tiang khin vice khuat kein na ka pek duhmi caah Laimi nih hin burnung kan si tik hin aa sui thiammi maw sui a thiammi kha thiam kan velmi kha kha le cun puai nga ka ti cun ramdang mi sin kan si tik

bawlung a chuih liomi si timi zong kha theih a kan duh hna. Cucun hi kan Facebook live chung lawng si loin YouTube zong atu lio ah hin live in ai thla timi zong kha nan dihlak te chim ṭhan kan duh hna. Vun hal ṭhan kan duhmi cu na hei theih tuk ko la bawlung na chuih pah zong siseh siang na kai va num kalnak an atu lio ah kan ram sin kongkau kha makha hal ka van na duhmi cu uh, hel ding zong khi a si lem lo na te khan uh, hel awk a ṭha lomi bantuk khi a cang ve cang e mm. nangmah pumpak in uh, zeidan na tuah khawh ve mi a si ma cun a dang vialte zong nih ramdang um men in zeidah kan tuah khawh mi a si ma cun uh, laitlang lei i kan u le kan nau le uh, CDF zong siseh rian a ṭuan mi vialte kan ram uh, a ṭhat khawhnak ding ah rianṭuanmi sinah aa chim na duhmi rak kan ruah ve tuah law. Oh si.
Um, lei hi cun kan mah lei hi cun um, bawmnak uh, maw thazang kan pek khumi na he uh, biapi ngai ti kan hmuh cun kan social media hna maw mamtuk kan post ti khin uh, ramdang hoi kan nei ti nak hin ramdang kan hoi te bon kan hmu ti khin kan ram a zei thil cang ti khin An hmuh ve ti khin aa nuam tuk lei khin a biapi ngai ti ka ruah. Aa nuam tuk lei in aa kan ram lei ah CDF ti bu sa CDM nuam tuk a dir ko minung kha aung. Bica ka duh mi hna cun kanmah US lei um mi heng aa kan i zohchunh ko hna. Aa thazaang khe maw thlacam kan i bawm ko hna, thazaang maw kan i pek ko hna ti kha kan chim ka duh. Okay, kan alawm. Mah cun hal kan duh ṭhanmi cu mah mah kan ram kongkau kong cu hei um cang sil a si. Avei ah bawlung na chuih ahhin bawlung na va chuih tikah khin atu na na chim ahkhan kanmah Laimi kha kha hmanh um lo. Kawlmi lawnglawng nangmah lawngba kha ramdangmi he nan chuih tikah khin a cancaan na thazaang a der ahkhin zeibantuk dah thawng ṭhawnnak aan pek mah cun na tha thiam law Laimi pakhat cu um ve hna sehlaw a nuam deuh ko hnga a ṭha deuh ko hnga ti bantuk ruahnak khin na ngei maw?
Mah bantuk kan kal tikhin kanmah lawng a si tikhin cancaan kha cu lungdir caan cu um ko na tiang khin donghnak ah ka rat ṭhan pengmi cu mah bantuk thil ka tuahmi nih hin Keimah ram Laimi ka va si tik hin ka Laimi miphun he mi ṭhat tu cu keimah cungah a um tik hin ruahnak he kaa ngei ve. Mah bantuk ka ngeih tik hin ka lung a dawn cang ruang ah khin thazaang a ka pek ka ti le caw. Mah tik hin thazaang a ka pek le i zuam chin tionak kha a ka pek peng. Mah ruang khin mah bantuk ruahnak he ka ngeih ruang hin kaa zuam nak sa. Ok.
Cun atu nangmah club na va chuihnak ah hin number zei number dah na hman? Mah cun ahodah bawlung a chuihmi vialte vawleicung i minthang pawl ahhin nangmah nih na favorite si hodah naa zohchunh bikmi si?
Mah Alakhanse City FC Academy ahhin ka va chuihnak hin number sawmli le pali ka hrut 44. Cun vawleicung kipah ka favorite player cu Cristiano Ronaldo hi si ko. Okay, okay. Zeiruang bik ah dah Cristiano Ronaldo na uar?
Ronaldo hi ka uarnak cu a lungput hi a ṭhawng. Aa lungput ṭhawng tein ka hmuh ve cang. Aa keimah ahcun um pakhat si ve cu bawlung chia khan a tling dih maw zeilei paoh seh aa tling dih tein ka hmuh.
Okay. Si. Nangmah zong hi Ronaldo na lo pa cang hna. Si. A ṭha ṭha kan i lawm. Um ahcun Vai ahhin aa aa na na siang na kainak ah khan maw na siang na kainak zeitindah a hmuinak cun bawlung suih hi zeitik zei- zeitik in dah na thawk tahcun atu kum kul na si cu maw? Kum zeizat hrawng na si na na rak thawk le aa high school hna siang aa bawlung na rak suih maw? Atu siang na kainak university ahcun teh aa aa bawlung cun na chuih maw timi kha?
Bawrungsi ka rat thokmi he tang ruk ka rak kai lio seh kum hleithum hleili hrawng hin ka rak thok. Mah ah khin middle school zong khin middle school kan team zong ka rak chuih. Cun high school zong khin high school team ah zong ka chuih. Mah high school ka chuih ding khan Pathian dawtnak in mah kan siang Bethel University ah hin ah bawlung chuihnak ding in scholarship a ngah i atu he kan siang zong hin bawlung ka chuih pah.
Okay, okay, tha tha. Mah cun uh, atu cu tuan a chim bang khan uh, career ca kai ham na ti cu maw? career cu a kai ham na ti le meheh bawlung chuih he tahchun ah minung cu a thil kan tuahmi he kan awmin caan um kan awmin lo caan um cu maw hei awmin lo zei a sim khi dah ka phala ti na ruah ma cun bawlung chuih kha hei awmin hlah la maw teinak hei hmu hlah la chim ko la cun na khan

Krishna zong kan va phan khawh lo ahcun ka timmi cu coach ṭuan hi a si asilole atu club pakhat kan dir ve kaa tim.
Okay. Club pakhat dir naa tim. Okay. Atu zong cu chim duhmi cu dir khawh a si lo ma? Dir khawh a si lo ma? Zeicah cun nangmah bantuk hin professional ngan ramdang ah France te hna khan club a minthang mi hna khan va kalmi kha an um lem lo i atu ah makha hei dirh la hei dirh kho la maw hei chim duhmi cu zeitluk tiang kha dah naa timh timi ti kha chim awk a ṭhat lo ahcun oh atu
club Oh, tuahin club dia ka ca har ngai zia ka cun siang kan kai lio ka si ve cu mo cun bol kan supa ta kan sila chan ke dir nak chan kan kum law am tuk thil club kan na ke tha te kan dir la am hai le kan shin family ca ding ca sin kan do sun chan kong kan tha tampi pa khao lung sau te zong thil tua hau te khen atua hai cun chan zong kan um lo te khen uh, deuh la. Okay.
Cun uh, a donghnak lei ah te vai ah uh, uh, tuan dai ka chim ang bam tak khan ka chim chang na ten atu leo high school i uh, uh, bulun chui leo mi pawl ta chun nak a bulun chui mi ke tampian um e season of an jan chui jaw e na ten okay afon an zai hu ha khe an hunem lao an chui in chui e kholai kai zat khen angol mi kan tam deu atam chumo Ka vialte, ka vialte high school chung vialte, middle school chung vialte effort an pekmi kha alaka a si. I atu lio i a chuih liomi, atu lio i high school lawng cun university lawng a chuih liomi sinah nangmah nih a ṭha bik na timi advice ruahnak cheuh khawh Atu ah kan Laimi chungah hin high school a kai i bawlung chuih ah college tiang va phain khawh ding in va chuih ding khi an tampi thiamnak hmasa pe tuk ko. Natin khin pakhat kan bau nak cun ca le hi sa ca hin kan hma he a ṭhat. Lo tikhin college tiang khi va chuih khawh nak hi a har ngai. Mah ti khin um ca ka duhmi hna cu high school kai lomi uh, sinah ca ka duhmi cu uh, nan ca zong he ṭha tein hin uh, bawlung chuih nan duhmi bantuk hin nan ca zong he uh, biapi in hin ruat ui ro ti khin an chim ka duh. Ya cun thiamnak lei kha cun uh, an tling tuk ko natin khin grey maw kan GPA te pawh te nih khan uh, a kan do tuk ama rong khan uh, ca long khan bu rung chi bipi bing to khan hmu ve ola um hmailei college scholarship hmunak tiang long khan an phan na ti khan chim do okay ta ta a bolong na chui na ka zai da har big te na ruwa nga chun siang na ka na zai da har big te na ruwa uh bolong chi a har big te ka ruwa me cha um mama tung na mo a Alakhanse City FC hna rak kal ka rak tim lio khin caan khin hawikom he um tuk caan zong khi ka ngei lo gym hna ka kal mah ti khin gym kal ti khin rawl ka ei mi khi zeibantuk a ṭha mi maw bawlung chuih ka chuih tikah a ka bawm ding rawl ti khin ei hau duh paoh khin dangdang ka ei nga kha nga ti lo mah ti khin sikan ngei te khin um hau ve mah ti khin ka harnak lei khin si.
Okay, alright, kan alawm. Se, uh, tuzaan ah te uh, biaruahnak caah na caan ṭha na kan pek caah khan van du uh, van du den cungah uh, tampi nunnak kan nei. Cun uh, UN zong uh, thank you. Alright, kan zohtu hna uh, na dihlak cungah nunnak kan nei. Uh, hika Facebook chung zong in uh, zoh khawh kan se. Ma cun kan nula kan pa nih a cheukhat nih Facebook a tawng lomi nih YouTube zongah zoh khawh a si timi ti kha vun chim ṭhan ka duh. Alright, thank you. Nan dihlak cungah lungruatnak tampi ka ngei. Bye.